E grousse Merci fir Är Präsenz haut de Mëtten op eiser Pressekonferenz nom Comité national. Et ass jo eigentlech eng normal Pressekonferenz nom Comité national vum OGBL, mee et ass awer e bëssen en ausseruerdentleche Comité national de Moien gewiescht, well et ass deen éischten no eise Sozialwahlen. An esou fern war dat e ganz flotten nationale Virstand haut de Moien, e gudden nationale Virstand mat enger gudder Stëmmung. An de Sall war och voll besat. Mir hate wierklech plein de présence hei fir dës Reunioun. An natierlech huet sech e groussen Deel vun eisem Comité national mat de Sozialwahlen an de Betriber behandelt, well et ass jo esou, dass mer d'Resultat vun de Sozialwahle vun der Chambre des Salariés nach net hunn, wéi Der alleguerte wësst. Och do wësse mer net méi am Moment. Mee wat hannert eis ass, sinn emol d'Wahlen an de vun de Personaldelegatiounen an den Entreprisen. An dat ass natierlech e grouse Moment fir d'Gewerkschaft, dat ass all fënnef Joer, et ass en decisive Moment, well do decidéiert sech eigentlech, wéi grouss ass och d'Handlungsfäegkeet vum OGBL, wéi grouss ass de Rapport de force vum OGBL. an den Entreprisen, wéi staark si mer present an der Economie zu Lëtzebuerg, wéi vill Leit hu mer, déi d'Interesse vun de schaffende Leit vertrieden. An duerfir ass dat och fir den OGBL eng decisiv Etapp, all fënnef Joer. An do hänken hannendru ganz vill Aarbechten, wéi Der wësst, a ganz vill Zäit déi lescht Wochen a Méint. wou mer dorobser higeschafft hunn, an dann ass et och logesch, dass den éischten nationale Virstand no, no de Wahlen sech domadder komplett beschäftegt huet. A mir hunn e bëssen den Tour de table gemaat vun eise Resultater. An dat alleréischt, wat elo mol wichteg ass ze soen, Den nationale Virstand, dat iewescht Gremium vum OGBL, huet de Moien gefeiert, dass mer déi Wahle gewonnen hunn, huet sech gefreet iwwert d'Wahlresultater, déi mer hunn, an ass frou driwwer, dass mer, eis Stärkt nach weider konnten ausbauen. Dat dréckt sech an Zuelen aus, mee hannert den Zuele stiechen jo Realitéiten. Just ganz kuerz zu den Zuelen, Mir hunn haut, an et ass leider nach ëmmer esou, dass nach net all lescht d'Resultater era sinn, net alleguerten d'Entreprisen d'Resultater matgedeelt hunn, mee um Stand haut hu mer 2.268 effektiv gewielten d'Personaldelegéierten vum OGBL an nach eng Kéier 2.035 Ersatzdelegéierten, déi dann och an den Delegatiounen suppléant era gewielt sinn. Dat ass zesummen natierlech e considérable Chiffre. A just fir de Verglach ze maachen, dat si bal 300 effektiv gewielte Leit méi wéi am Joer 2019. Dat ass e Plus vu 15 Prozent. Dat ass e ganz groussen Zouwuess, mir hunn et elo scho puer Mol gesot a geschriwwen, fir den OGBL an dëser Phas, wou mir eis befannen, an dësen Zäiten, och wat d'Ekonomie ubelaangt. Dat ass e super Resultat. Mir si frou driwwer. Dat bedeit, dass mer gläichzäiteg eis a grouse Secteuren, wou den OGBL souwisou historesch staark war, eis Stäerkt bäibehalen hunn. voire nach ausgebaut hunn, eis Majoritéite consolidéiert hunn, bis hin zu wou mer Secteuren a Betriber, wou mer ganz eleng present sinn, bedeit awer och, dass mer a ganz neie Secteuren erakomm sinn. An do ass wierklech e grouse gewerkschaftlechen Effort passéiert, dass awer och eng Unerkennung vun de schaffende Leit zu Lëtzebuerg fir d'Aarbecht vum OGBL a fir eisen Asaz an deenen an deene leschte fënnef Joer. An dat ass awer och eng Äntwert op alleguerten déi, déi soen, d'Gewerkschaft ass eppes Vereezenes, wat net méi ugepasst ass un d'Realitéit vum Terrain a wat net real ass an der Welt vun haut, well mer eben och a Secteuren dra sinn, wou mer bis elo guer net dra waren a wou vläicht déi nei Secteure vun der Economie sinn. An de ganze Serviceberäicher, grouss Beispill ass natierlech de Klassiker Amazon, wou mer elo fir d'éischte Kéier, d'Gewerkschaft dran hunn, mee dat gëllt awer fir ganz vill Honnerte vun Entreprisen. Dat ass einfach virausgesat, dass ganz wichteg ass, dass mer déi ganz, ganz vill Leit hunn, déi iwwer 4.000 Gewerkschaftler hunn, An alle Secteure vun der Ekonomie, déi elo nei sinn oder schonn eng Mandatsperiod hannert sech hunn oder zwou, déi elo vun eis epauléiert ginn, déi elo vun eis, deene mir zur Säit stinn, déi vun eis ausgebilt ginn, geschoult ginn, déi d'Material kréien an d'Ressourcen hunn, fir sech an hirem Alldag fir d'Interesse vun de schaffende Leit anzesetzen. An dat ass ebe ganz, ganz wichteg, nieft där ganzer Fro vun de Prozentsätz an de Statistiken. Zu der Statistik awer nach ganz kuerz, wat, mir sinn och do elo nach net um leschte Stand der Dinge, well eben do muss mer den Total herno kucken, mee am Moment ass et esou, datt mer en Taux de réussite hu vun 71 Prozent. Dat heescht, d'Chance, wann ee sech mam OGBL opsetzt, Och gewielt ze ginn ass bei 71 Prozent, wat natierlech och enorm ass a wäit iwwert alle Prozentsätz, déi ee kann hunn, wann ee parteipolitesch sech opsetzt. Dat ass awer gutt esou a wichteg esou an dat weist eben och, dass mer d'Ënnerstëtzung vun de Leit an alle Secteure kennen an och hei nach eng Kéier bestäerkt kritt hunn. Dat bedeit, Eben, datt et de richtege Choix ass, sech mam OGBL opzesetzen, fir d'sozial Wahlen, an datt mer och esou méi Stärkt kruten an alleguerten de Secteuren. Dat war e kollektiven Effort, dat muss ee soen, an dat wësst Der och. Mir hunn an deene leschte Méint ganz. staark dodrobber higeschafft, all eis Strukturen, all eis Militanten, all eis Haaptamtlech hu sech komplett drop konzentréiert, déi Walen do gutt ze maachen an ze gewannen an och opzebauen, Delegéierten ze sichen, Kandidaten ze sichen, fir dat doten hinzekréien. An dat ass eben och a flächendeckend an alle Secteuren passéiert. De Moien hu mer eng Analys gemaach elo a mir sinn duerch all Secteur gaangen. Dat erspueren ech lech elo e bësse, well soss géif et awer hei véier Stonnen daueren. Mee ech maachen Iech e kuerzen Aperçu, firwat mir ebe soen, hannert de plackegen Zuele stiechen einfach Leit a Wourechten a Realitéiten. An do stiechen eben Honnerten an Dausende Leit, déi sech elo am Alldag do asetzen dofir, datt et de Leit besser geet. Dat Éischt, deen éischte Secteur, dee mer duerchhuelen, ass dee vun der Stolindustrie, well d'Stolindustrie natierlech e Secteur ass, dee wichteg ass fir d'Gewerkschaftsbewegung. Dat wësst Der, dass och en, d'Arcelor ass jo och e Betrib, wou den OGBL seng Wéi huet an opgewuess ass a seng Virgängerorganisatioun. An dat ass jo kloer, dass Der do, dass dat do eng ganz wichteg Resultat fir den OGBL war. Bei Arcelor-Mittal war et esou, dass 2019 hat den OGBL schonn eng Majoritéit, mee et war eng ganz knapps Majoritéit. An dat war jo elo fënnef Joer laang Gerangel, och mat eisem éischte Konkurrent, dem LCGB, an deem dote Betrib a bei deenen do Beschäftegten. An déi Majoritéit hu mer. Ganz manifest elo ausgebaut an endlech ganz staark decidéiert hunn d'Leit sech fir den OGBL, mat 12 Sëtz fir den OGBL an 8 Sëtz fir den LCGB. Dat deet gutt, dat ass wichteg, dat ass eng Unerkennung vun de Leit fir déi gutt Aarbecht, déi am Secteur vun der Stolindustrie passéiert ass, wou et jo haaptsächlech och drëms geet, Aarbechtsplazen ze retten a bäizebehalen, e Secteur seng Unerkennung ze ginn. an natierlech awer och d'Aarbechtsbedingungen an d'Loun vun d'Léin vun de Leit weider ze bréngen. Da gi mer weider bei de gesamte Secteur vun der Industrie. Do fält jo immens vill drënner. Mir hunn do e puer Beruffssyndikater, déi dran versammelt sinn. Mir hunn de Syndikat, wéi mir en nennen, Transformation sur métaux. Mir hunn dee ganze Beräich, wéi mer ofgekierzt soe vun der Chimie, Bois, Kautschuk, Keramik an esou weider. alles wat eben déi Produktionsbetriber sinn, a mir hunn d'Industrie alimentaire. Den Industriesecteur ass jo ee vun deenen, wou den Emploi erofgaangen ass an deene leschte Joren duerch natierlech d'Revolutioun vum Aarbechtsmaart an duerch d'gesellschaftlech Entwécklungen, wéi mer se kennen, ekonomesch Entwécklungen. An trotz dem Fait, dass do den Emploi erofgaangen ass, hu mir méi Delegéierten. wéi 2019. An dat bedeit einfach, dass do e grouse gewerkschaftlechen Effort gebruet ginn ass déi lescht fënnef Joer an dass d'Leit dat och unerkannt hunn. Mir hunn, an dat wësst Der, an alle groussen Industriebetriber, déi wollten ofbauen, eis ganz staark agesat fir den Aarbechtsplazenerhalt vun de Leit. Mir hunn et fäerdeg bruet Dausenden vun Aarbechtsplazen do bäizebehalen, wou sollte Sozialpläng passéieren. A mir hunn net zulescht e gewonnene Streik am Industriesecteur bei Ampacet gemeeschtert. An alles dat ass manifestement unerkannt ginn, well den OGBL seng Majoritéit, déi e schonn hat, do konnt ausbauen. An e konnt en och ausbauen, well mer elo och an der Industrie alimentaire vill méi present sinn, Op Plaze wou mer guer net waren oder wou mer ganz minoritär ware si mer elo ganz staark an déi Beispiller sinn och scho genannt gi vun der Luxlait, der Brasserie Nationale, dem Namur, dem Oberweis an esou weider an esou virun. Mee op jidde Fall dee Gesamtsecteur do ass am Vormarsch an do ass e gudden gewerkschaftlechen Asaz gewise ginn. Mir si weidergefuer mam Secteur vun der Constructioun a vum Handwierk. Do ass de Jean-Luc zoustänneg an och herno do fir Iech, wann Der Froen hutt. Mee dat ass och e schwierege Secteur gewiescht, musst Der wëssen, fir do Sozialwalen ze gewannen an Zäiten, wou de Secteur en crise gesat gëtt. Well do hunn d'Leit Angscht an d'Leit hunn, an do geet et ëm d'Aarbechtsplazen an do geet et ëm d'Zukunft eigentlech vun den Existenzen, de berufflechen. An do, do musst Der wëssen, dass aner Gewerkschaften an awer och d'Patronen selwer eis Konkurrenz gemaat hu mat Patronatslëschten, wéi mer soen, mat, mat Kandidaten an de Sozialwahlen, déi, déi eben do komplett op der Säit vun den Employeure sinn, a mir de Courage haten als OGBL eis ze wieren an ze soen, Hei sollen et flächendeckend mat der Géisskan alle Betriber gehollef ginn. Hei gëtt et Betriber, deenen et geet richteg gutt, och nach haut am Bausecteur. Mee hei soll cibléiert do agegraff ginn, wou et noutwenneg ass a wou et net esou gutt geet. An dank eiser Politik hu mer och do d'Wale konnte gewannen a mär ware scho majoritär do, muss ee soen. Mee mär konnten déi Majoritéit nach eng Kéier wäit ausbauen an dat ass ganz, ganz wichtege Message. Och an dëse Krisenzäite fir den OGBL an zur Zoustëmmung zu eiser Politik, déi mer, déi mer do maachen. Dann hu mer weidergemaach mat dem Secteur, dem Finanzsecteur. Ech ginn elo e bëssen der Rei no, wéi se hei an der, an de Gruppe sinn. Et gëtt keng Chronologie dran, mee de Finanzsecteur ass jo e ganz schwierege Secteur doduerjer, dass mer hei, eigentlech net haaptsächlech UGB, LSIGB, hu mir eng aner Gewerkschaft, d'Aleba, déi déi och ëmmer staark war an deem Secteur. An am Finanzsecteur war et e bëssen eng Inconnue, doduerjer datt de datt d'Aleba d'leschte Kéier hir Représentativité sectorielle gefrot verluer huet. An dës Kéier ass e bëssen an d'Wurscht gaangen a mir musse soen, datt trotz där doter Konstellatioun mer am Finanzsecteur nach enker bäigeluet hunn. A mir den OGBL ass um Virmarsch do an dat freet eis och, well et e Secteur ass, wou eng OGBL-Traditioun méi schwiereg war eranzekréien an oprechtzëerhalen iwwer d'Joren, an et awer elo gewisen huet, dass och do d'Leit soen, esou net a mir wëllen eis wieren a mer grousse Banke wéi der BIL an der Banque de Luxembourg elo mega bäigeluet hunn an do grouss Majoritéite konnten erreechen. Mee dat gëllt awer och fir ganz nei Banken, wou mer elo dra sinn an net dran waren. E grousst Beispill vun der gewerkschaftlecher Aarbecht, wat ee kann erreechen an dass alles méiglech ass, ass de Beispill vum, ass de Secteur vum Handel. Well am Handel ware mer an der Grande Distribution scho ganz staark majoritär, mee do ass ëmmer dee Souci vun deene klenge Buttiker, also déi kleng Buttiker iwwer 15 Leit awer, gell, mee do, do musst Der Iech jo virstellen, mat eise begrenzte Moyene, well mir hu jo, Dat sinn Dausende vun Aarbechtsplazen, mee mir hunn awer hei véier Leit, déi dee Secteur do encadréieren, fir dann do an all Buttik souzesoen, wou iwwer 15 Leit beschäftegt sinn, Delegatiounen hinzekréien. Dat war ëmmer esou en Ding der Unmöglichkeit, einfach duerch, jo, dass et physesch net méiglech ass, iwwerall do present ze sinn. An dat hu mer awer elo fäerdegbruet. An duerfir si mer och immens frou dodriwwer, well dat och en Zeechen ass un dee Secteur, Hei, et geet duer, mir brauchen och do e gewerkschaftlechen Asaz. A mir brauchen e sektorielle Kollektivvertrag am Handel, am an de klenge Commercen, esou dass mer elo eng laang Lëscht hunn, wou mer, wou mer elo present sinn, wou mer net dra waren, wéi, an ech ziele se hei ëmmer op, mee Dir kënnt dat herno alleguerten am Detail noliesen, bei de Galeries Lafayette, Springfield, Veritas, Adler, Etam, Swarovski, Hunkemöller, Foot Locker, Smats, Magnier, Okaïdi, Oase, Adventure, Aquitis. Mir hunn de Moie gesot, lauter Buttiker, déi mer kennen, wa mer duerch d'Geschäfter ginn, mee elo kennen si eis och a mir sinn och elo do present. An dat selwecht gëllt fir den Horeca-Secteur, e Secteur, dee gewerkschaftlech ganz schwierig ass, wéi Der wësst, ze erreechen, well et vill Entreprises, wann ee wëllt soen, sinn, wou keng 15 Leit beschäftegt sinn. An dann ass et jo schonn onméiglech. Mee hei ass et eis och gelongen an deene grousse Restauranten, an den Hotellen, den Nojibel eranzebréngen an d'Wahlen ze gewannen. An och dat ass eng vun eise staarke Momenter an dëse Sozialwahlen a gehéiert sécherlech zu der Victoire, déi mer hei kënnen eis zourechnen. Weider geet et da mat deem ganze Serviceberäich. Bon, dat ass natierlech dee Secteur aus der Ekonomie, deen um Kommen ass a wou méi Aarbechtsplaze geschaf gi sinn. Mee et ass awer och déi nei Aarbechtsplazen, Plazen, an et ass awer och sécher dee Secteur, wou et dann am schwieregsten ass, fir den OGBL, loosse mer soen, eranzekommen, well déi Leit ganz wéineg gewerkschaftlech Kultur hunn a ganz wéineg mat der Gewerkschaft bis elo konfrontéiert gi sinn an emol vu sech aus a ville Beräicher éischter retizent sinn. An och do hu mer et fäerdeg bruet, ganz nei Secteuren ze penetréieren a ganz nei Leit opzebauen, déi sech elo soen, Ah jo, mee dat gëtt awer Sënn a mir mussen dat maachen a mir setzen eis elo an, well am Fong Ass et net richteg, wat bei eis passéiert, a mir setzen eis elo vläit an, fir besser Lounbedingungen, fir besser Aarbechtsbedingungen, fir besser Work-Life Balance an alles, wat dozou gehéiert? An zu deem Secteur gehéiert eeben och d'Energiebetriber. An mat elo hu mer d'Majoritéit bei der SEO, an domadder hu mer elo d'Majoritéit an allen Energiebetriber am Land. An och dat. Seet ebe méi wéi 100 Statistiken aus. Dat muss een einfach soen. An an deenen Zäiten, an deene mer liewen, als Gewerkschaft majoritär an allen Energiebetriber ze sinn, bedeit einfach eppes. An d'Majoritéit hu mer och kritt am Gardiennage. Dat war e Secteur, wou ee vun deene wéinege, wou mer minoritär ware bis elo a wou mer elo och des Kéier méi, Kandidaten haten a méi Kandidate vun eis gewielt gi sinn, wat da bedeit, dass mer och elo als OGBL fiederféierend sinn an am Secteur vum Gardiennage, dee wéi Der wësst e ganz schwieregen ass, wat d'Aarbechtsbedingungen ugeet a wat d'Situatioun vun de Leit ugeet. A wann een dee grousse Beräich Service privé dann hëlt, Da kommen ech net dolaanscht awer ganz kuerz d'Wuert iwwer Amazon ze verléieren. Mir hu scho esou vill driwwer geschwat, mee ech wëll Iech dat awer eng Kéier wierklech soen, wat dat fir eis bedeit. Well Amazon, dat ass de zweetgréissten Employeur am Land an dat ass e bëssen eng Welt fir sech. Déi Leit, déi do beschäftegt sinn, déi nenne sech jo selwer Amazonians an déi si komplett friem vun allem, wat mir esou an eisem berufflechen Alldag alleguerte kennen. Dat si Leit vun allen Nationalitéiten an alle Kulturen an déi ni iwwerhaapt näischt mat der Gewerkschaft um Hutt haten an déi am Fong och éischter esou gesot hunn, Nee, nee, ech si jo awer mat Amazon Famill an déi do sech am Fong, ni ni ni wollten opsetzen, fir sech iergendswou anzesetzen fir besser Konditiounen. An deem Moment, wou mir eng Lëscht hate bei Amazon, war et, war dat scho fir eis e grousse Succès. An du si mir mat Kandidaten an d'Rennen gaangen an déi ware, mee mir hunn éierlech gesot ni domat gerechent, dass mir esou vill Leit erakréien, well do ware fënnef oder sechs Géigelëschten, déi net vun enger Gewerkschaft gedroe gi sinn, déi dann, Amazonians for Amazonians geheescht hunn oder Future for Amazon, an déi am Fong näischt, net do si fir déi Cause, déi mir vertrieden. A wann een dann an engem Proporzsystem, an Dir kennt de Walsystem, well dat ass jo politesch net anescht, eng Lëscht, déi mat e puer Leit an d'Renne schéckt par rapport zu esou vill Géigelëschten, an awer fënnef Leit erakritt, da bedeit dat eppes. An dat ass och en Zeechen. Dat ass awer och en Zeechen, datt den OGBL och modern ass an och prett ass fir déi nei Ekonomien. An do hu mer elo fënnef OGBListe bei Amazon dobannen an dat ass gutt. Ganz Imprimerie, Medie, Kultur, bon, Äre Secteur, do brauch ech Iech elo kee Bild ze molen. Wat do vläicht ervirzesträichen ass, ass d'Kultur. Am Kultursecteur si mer eleng. Mir sinn déi eenzeg Gewerkschaft a mir ware schonn e bësse present, mee elo si mer iwwerall do, wou et elo Rang und Namen huet, an de Rotonden, an de Kulturfabrik, an der Philharmonie, am Casino, an de Kinoen, an der Rockhal, an der Nei Abeille, am Münster, iwwerall ass den OGBL eenzeg Gewerkschaft, déi d'Leit do vertrëtt. Eenzeg Gewerkschaft si mer och am Enseignement supérieur, an der Recherche. Bon, dat hutt Der och matkritt an alle Recherche-Instituten. Also et gëtt et just den OGBL. Bei der Uni ware mer ganz séier eenzeg Gewerkschaft. Also dat war jo séier am Laf vum 12. Mäerz, vum Dag, kloer, datt mer do alleng sinn. Dat zitt sech da weider duerch de ganze Secteur public. Och dat war schonn bekannt an hu mer scho gesot. Mir hunn do grouss zougeluet, dat eis och bestäerkt an eisen Demarchen, datt mer net d'Gewerkschaft vun de vun der Privatwirtschaft sinn, mee d'Gewerkschaft vun all de Leit hei zu Lëtzebuerg, an och si, och dee Secteur gehéiert zu der Ekonomie, och dee Secteur ass e bëssen d'Force vive vun vun eiser Ekonomie zu Lëtzebuerg. A mir hunn e groussen Zouwuess bei alle Gemengen. Am Süde ware mer ëmmer scho staark, mee elo si mer am Zentrum an esouguer am Norden, wou den OGBL ganz ganz staark bäigeluet huet. An dann halen ech op. Mat engem Secteur, wou mer ëmmer gutt waren an elo nach besser gi sinn, dat ass dee vun der Santé a vum Sozialwiesen. Et ass e Secteur, wou den OGBL, jo, mir haten, also mir haten do ëmmer schonn esou eng grouss Majoritéit, dass mer quasi konnte soen, mir sinn alleng. Mee elo, vun alle gewerkschaftlechen Delegéierten hu mir den OGBL 92 Prozent vun den Delegéierten. souwuel an den alle Kliniken am Land wéi och am Sozialberäich, am Fleegesecteur, alles zesummen hu mir do 92 Prozent. Dat ass, dat ass wierklech en enormen, en enormt Resultat. An dat hu mer och de Moien um nationale Virstand gesot, dass, mengt ee, wann een an engem Secteur esou staark ass, wéi mer et scho waren, dass et dann einfach ass, dass et jo dann normal ass, mee dat ass guer net de Fall, au contraire, dat ass do, wou een oft riskéiert ze verléieren, well ee jo scho ganz héich Zuele vu Memberen huet a ganz héich Gewerkschaftspräsenz huet a Gewerkschaftsstäerkt huet. Genau do kann et engem, also ass et eigentlech méi séier geschitt, dass een e bësse Prozenter verléiert a plomme léisst, an dat ass hei guer net passéiert. Mir ware séier kloer op dem Dag vun de Sozialwahlen, dass mer, Mir war bei alle Klinicke souwisou scho majoritär, ausser bei enger, dat ass den INCCI. Do war den LCGB ëmmer majoritär an dës Kéier si mer elo do ganz eleng. Den LCGB ass guer net gewielt ginn, hunn alleguerten d'Delegéierten an der Häerzklinik an am Sozialsektor. Do si mer an alle groussen Entreprisen eleng, bei Servior, Croix-Rouge, Doheem versuergt, Arcus, APEM an esou. An de Pit Bach, wat zoustänneg fir dee Secteur, wäert, wann Der do Froen dozou hutt, Iech do och nach kënnen. zur Verfügung stoe fir Äntwerten ze kréien. Voilà, an dat ass e bëssen de Fazit, wou mer konnten zéien. Nach eng Kéier zesummen haut de Moien, Dir musst verstoen, dass dat do e wichtegen Exercice war, dee mer nach eng Kéier als Comité national gemeinsam gemaach hunn, dass dat iewescht Gremium vum OGBL nach zënter de Wale war mer nach net esou zesummen, hunn nach net konnten déi detailléiert Analys maachen. Dofir war dat haut de Moment dofir, a mir wäerten och an eisem nächsten Aktuell en Detail kréie mat den Zuelen pro Betrib a pro Secteur, well mer ginn dat ganz vill gefrot an dat kënnt elo an den nächsten Deeg, hu mer och deen Detail. De Problem ass, datt et einfach dës Ke, et ass ëmmer all fënnef Joer e bësse komplizéiert, mee dës Ke war et nach méi komplizéiert, mir kruten net all d'Resultater mat Zäiten eran an dofir, hu mer dat awer gläich an da gesitt Der och dat, wat mir hei ëmmer soen, och schwaarz op wäiss mat den Zuelen a mat de Prozenter. A mir musse soen, dass mer, dass et noutwendeg war, dass den OGBL gestäerkt gëtt bei dese Wahlen, well dat hu mer elo scho e puermol gesot zënter de Parlamentswahlen, well et, well et, Hard Zäiten op eis duerkommen a well mer e grouss Chantier virun eis hunn, grouss Erausfuerderunge virun eis hunn a well et wichteg ass, dass d'Leit eng staark Gewerkschaft hunn op hirer Säit fir sech anzesetze géint Verschlechterungen op allen Niveaue wéi se kënne kommen. An erlaabt mer dofir ee Wuert zu där Offensiv, déi d'Patronatsvertrieder am Moment ze fuere schéngen. Mir spiere se op alle. Pläng, datt se sech, datt se Réckewand hunn, vläit politesch, fir Attacken ze reiden op d'Gewerkschaft. An, an eng vun den Opportunitéite fir si, wou se sech soen, voilà, dat ass elo fir eis e Beweis, datt kee Mënsch méi deen OGBL do brauch, sinn déi sougenannten neutral, Här Delegéierten, Dir hutt och scho vill do driwwer geschwat a mir hunn alleguerte scho vill driwwer gelies an esou, mee et ass einfach e Fait, dass, dass mer dat mussen eng Kéier richtegstellen. Mir hunn och e Communiqué dozou erausginn, dofir soen ech Iech elo net hei nach eng Kéier alles, wat do drasteet, mee et ass eng falsch Duerstellung vun deem, wat Sozialwale sinn. Et ass eng falsch Duerstellung vun deem wat d'Gewerkschaftler sinn, um Terrain an Delegéierten sinn, déi sech kënnen asetze fir fir besser Konditioune vun de Leit, well och schonn an där falscher Duerstellung vun deene Wahlresultater, wann dann ëmmer do déi neutral, sougenannten neutral Delegéierten als e Block duergestallt ginn, ass dat ass dat gelunn, well dat ass net e Block. Dat sinn Honnerten an Dausenden individuell Leit, déi näischt gemeinsam hunn, ausser dass se net organiséiert hunn, déi eigentlech eenzel Kandidature sinn, déi aus ganz, ganz diverse Grënn net mat der Gewerkschaft gaange sinn op eng Lëscht, mee déi jo guer keng Moyenen hu, keng Suen hunn a kee Material hunn a keng Ausbildung hunn a guer net déi néideg Ressourcen hunn, fir sech um Terrain wierklech anzesetzen fir déi schaffend Leit, an déi och iwwert d'Gesetz net kënnen e Kollektivvertrag verhandelen, wat och gutt esou ass, well nëmmen d'Gewerkschaft huet déi noutwendeg Onofhängegkeet vis-à-vis vum Patron fir kënnen gutt Kollektivverträg ze négociéieren. An et ass u sech eng wierklech eng Insulte vun engen Patronatsverbänn, déi da soen, mir, d'Gewerkschafte sinn eng Randerscheinung, wat wichteg ass, sinn déi neutral Delegéierten. well et guer net vergläichbar ass an neutral Delegéierten eigentlech der Cause u sech schuede vun eiser gewerkschaftlecher Aarbecht. An dat hu mer och de Moien nach eng Kéier widderholl an diskutéiert. Déi Situatioun, dat ass all fënnef Joer d'selwecht. Souguer hu se dës Kéier e bëssen u Poids verluer an awer kënnt dat Thema erëm op, Wat ass dann do lass? An do ass et. Et ass eebe wichteg och ze betounen, datt dat do net dierf politesch an och also weder vun enger Regierung nach vun engem Patronat genotzt gi fir d'Gewichtegkeet vun enger staarker Gewerkschaft a vu staarke Gewerkschaftler um Terrain ze minimiséieren. An et ass e bëssen dat wat mer spieren, datt passéiert an dësen Zäiten an dofir ass et eeben, Si mer prett? Mir hunn dat de Moien och diskutéiert, dass mer eis musse waarm undoen, dass mer eis musse prett maachen fir um Verhandlungsdësch ze streiden, mee och fir eis Fändelen auszepaken an op d'Strooss ze goen, wann et muss noutwendeg sinn. Mir hunn iwwer d'Kollektivvertragsgesetz geschwat. Mir haten e Comité permanent du travail et de l'emploi zu deem Thema an et ass jo nach näischt spruchreif, wéi Der wësst, mee et ass ganz kloer, dass mam OGBL wäert net zougelooss ginn, dass elo dat Gesetz do verwässert gëtt vun de Kollektivverträg. Au contraire, mir brauche méi Kollektivverträg, mir brauche méi e staarkt Gesetz. D'Aarbechtsrecht ass do fir de Salarié ze schützen an net fir en nach méi dem Wildwuchs auszeliwweren. An duerfir ass et ganz, ganz wichteg do ze betounen, dat muss anhand vun de gewieltene Gewerkschafte sinn, den national representative Gewerkschafte fir d'Kollektivverträg ze verhandelen an de Patronatsverbänn. An dat kann net individuell zwëschent dem Patron an dem Salarié, well déi sech jo gutt eens ginn, passéieren, well esou ass et net. A mir wëssen eben, datt et net esou ass. An dat ass net, dat ass eben och net e Spigel vun der realer Welt, wann e Patronatsvertrieder eis seet, mee mir gi jo scho gutt eens mat eise Leit, déi awer ëmmer an enger Lounofhängegkeet sinn, déi awer ëmmer e Salariatsverhältnis zu hirem zu hirem Patron hunn. Mir haten e CPT zu de Sonndesöffnungszäiten an do ass d'Diskussioun ganz ähnlech gelaf. Mir spieren einfach eng UEL an hir Kollegen, déi do sech zimmlech sécher hirer Saach spieren, fir d'Aarbechtszäitfro ze flexibiliséieren an eigentlech do op de Gesetzer weider Flexibiliséierungen anzeféieren, déi géint d'Interesse vun de schaffende Leit sinn a géint d'Work-Life-Balance, déi mer jo awer esou verteidegen. Mir spieren et a ganz ville Froen. Mir spieren et natierlech op der Fro vun de Pensiounen, mee do gi mer haut de Mëtteg elo net drop an, well mir wäerten a sécherlech d'Geleeënheet kréien a ville Pressekonferenzen driwwer ze schwätzen. Mee och hei mierke mer jo eng politesch Offensiv an och eng liberale Wand, deen duerch d'Virstellunge vu Politik an awer och vu Patronatsverbänn geet, fir d'Zukunft vun Vun de Leit zu Lëtzebuerg. Mir spieren et an där leschter Attack, déi se geridden hunn op deem Thema vun deem Absentéisme, esou grujeleg wéi et ass elo ëmmer Juegd ze maachen op déi krank Leit, et ass ganz, ganz fierchterlech dat Thema, well mir versichen andauernd erëm richteg ze stellen. Éischtens ass den Absentéisme elo erëm gefall. Also d'Zuel vun de kranke Leit ass manner héich wéi dat, also ass elo erëm op deem Niveau vu viru Covid. Zweetens hat mer awer eng Pandemie dotëschent an et ass och iergendzwou normal, datt Leit krank waren an datt se och da gefeelt hunn op der Aarbechtsplaz. An drëttens ass et falsch, och vun engem Employerssäit ze soen dauernd, mir mussen, déi Krankheetsabsencen do joen an a kucken, déi ze reduzéieren, ouni sech d'Fro ze stellen, firwat d'Leit da krank ginn. An dat beweise mer ëmmer erëm an allen Etüden, och eise Quality of Work an der Chambre des Salariés, dee weist, dass och d'Aarbecht krank mécht an dass mer als Employeur, vun der Employeursäit och géifen erwaarden, dass se sech déi do Froen emol stellen a vläicht och, fir besser, méi attraktiv a méi gesond Aarbechtsëmfelder ze schafen. fir ze verhënneren, dass, dass d'Leit krank ginn. Op jidde Fall ass d'Léisung sécher net, Kranker ze bestrofen, well se krank sinn, an domadder ze mengen, dass se manner krank ginn. A mee déi, déi lescht Attacken oder Offensiv op där doter Front hu mer natierlech och erëm missten ofwieren, a mir mierken einfach, dass, Zäiten sech vläicht e bësse den Toun sech geschärft huet an an Zäiten op jidde Fall déi op eis duer kommen keng einfacher sinn. An an dann halen ech op mat deem Thema wat eis am Moment beschäftegt a wat super aktuell ass an net einfach ass, dat ass dee vun den däitsche Grenzgänger. Bon, Dir hutt dat matkritt mat deem GAU wat op der Doppelbesteierung passéiert ass, also an Dir kennt den Historique, et kënnt elo aus engem Protocole d'accord, vum Januar, dee geholl ginn ass op Basis vun engem Accord, wou eigentlech sollt zum Teletravail beschloss ginn. An alles dat féiert elo zu der Konsequenz, dass elo d'Iwwerstonne vun den däitsche Grenzgänger, déi jo net zu Lëtzebuerg besteiert ginn, sollen an Däitschland besteiert ginn, an dat retroaktiv op den éischte Januar 2024, an dat fir all ab der éischter Iwwerstonn all Iwwerstonn, déi vun engem däitsche Grenzgänger oder däitscher Grenzgängerin gemeet gi sinn. Dat ass fir eis e wierklech grouse Problem a fir déi Dausenden un däitsch Grenzgänger hei am, déi hei am Land d'Land beräichere kommen an op déi mer och ugewise sinn an allen ekonomesche Secteuren. A mir mussen elo do eng Léisung fannen. Dat féiert nämlech am Moment schonn dozou, datt et richteg Onmut gëtt a ville Secteuren an datt vill däitsch Grenzgänger soen, Jo, da maachen ech keng Iwwerstonne méi. An dann hu mer wierklech e reale Problem, an dat geet vun dem Industriesecteur, wou ganz vill däitsch Kollege schaffen a Kolleginnen, iwwer d'Santé, wou der vill schaffen, iwwer de Sozialsecteur, wou der vill schaffen, mee awer och, de Moien hate mer den, déi Diskussioun am Transportsecteur, wann däitsch Camionneure soen, hei da maachen ech keng Iwwerstonne méi an dat geet net, dann hu mir hei e Problem flächendeckend an der ganzer Economie, wat d'Beliwwerung ubelaangt. Bon, eent zum anere féiert op jidde Fall dozou, dass mer net elo kënnen näischt maachen. An et ass eng komplett Diskriminatioun, muss ee soen. De Frédéric ass e bësse méi den Expert vun der Matière, mee hien huet och de Moien enke betount, dass an Däitschland d'Iwwerstonnen och steierfräi sinn. Dat heescht, dat ass en plus eng Diskriminatioun vis-à-vis vun däitsche Leit, déi zu Lëtzebuerg schaffen, well se elo sollen an eis, also d'Iwwerstonnen, déi se hei prestéieren, an Däitschland besteieren. Et ass och nach näischt kloer an total intransparent, Dir wësst dat, well d'Héicht vun der Besteierung emol net bekannt ass am Moment. A mir sinn drop a mir bleiwen um Ball an kucken, dass do eng Léisung fonnt gëtt, fir soss den awer trotzdeem super Gau do ze verhënneren, dass mer do eng hefteg Diskriminatioun vun däitsche Grenzgänger wäerten hunn. An dat war e Sujet, op dee mer och nach de Moien agaange sinn. An dann hu mer quasi den nationale Virstand ofgeschloss mat engem leschte politesche Sujet an dann nach e puer administrative Froen. Dee leschte politesche Sujet ass, dass de Comité national, vum OGBL sech natierlech der dramatescher Situatioun am Noen Oste bekannt ass an dofir de Moien decidéiert huet, eng Resolutioun zum Sujet ze huelen. Mir hunn eis do ugeneäert un deem, wat déi europawäit Gewerkschaften och soen, och aner Gewerkschaftsverbënn, wou an deene mer Member sinn, a wou mer eigentlech dräi Haaptaussoe maachen, datt mer en direkte Cessez-le-feu am Gazasträife fuerderen, datt mer d'Liberatioun vun alle Geiselen op béide Säite fuerderen an datt mer e seriöen humanitäre Couloir fuerdere fir all humanitär Hëllef hei kënnen ze erméiglechen, well d'Situatioun einfach dramatesch ass a mir als Gewerkschaft eis ëmmer fir de Fridden ausgeschwat hunn, och en Deel vun der Friddensbewegung zu Lëtzebuerg sinn an dofir och en Opruff matgemat hu fir dëse Samsden um Friddensmarsch deelzehuelen, deen an der Stad wäert stattfannen. An dann hu mer, wéi gesot, eisen administrative Volet hei nach. Ah pardon, Jean-Luc, do hat mer nach e Punkt gemaach iwwert d'Situatioun am Bausecteur. Bon, ech géif soen, de Jean-Luc ass do herno, wann Der nach Froen hutt. Mee mir hunn e ganz kuerz en Iwwerbléck ginn iwwert déi Faiten, déi mer elo haten, Carvalho an. a Masson-Lux an nach eng Kéier déi Opklärungsaarbecht do gemaach, déi mer dauernd maachen, dass et muss een am Bausecteur eben trennen zwëschent deenen, déi vun der Kris frappéiert sinn, an déi, an déi, déi, déi, déi Failliten, déi, déi elo net direkt eppes domadder ze dinn hunn an déi net automatesch duerch d'Logementskris verursaacht gi sinn. An do sinn einfach e puer honnert Emploien, ewechgefall wéinst Liquiditéitsproblemer. An dat ass eng, dat war eng Realitéit ëmmer an deem Secteur an ass och elo nach eng Realitéit. An et läit un och falscher Gestioun vun Entreprisen, wou, wou eigentlech gutt Geld verdingt ginn ass a wou et herno duerch eenzel Facteuren, déi net méi bezuelt gi sinn, leider zu Faillite kënn an an Aarbechtsplazverloscht. An deem Kontext hu mer och rappeléiert drun, dass mir grouss Fuerderungen hu fir D'Protektioun vun der Aarbecht, wat d'Plans maintien en emploi ugeet, d'Plans sociaux ugeet, awer och d'Faillitegesetz, fir dass e Salarié, deen an eng Faillite geréit, net duerch d'Netz fält an op eemol guer näischt méi huet. An dann, awer elo wierklech ofgeschloss, hu mer eisen éischte Mee geplangt. Den éischte Mee vum OGBL wäert dëst Joer, wéi alle Jahre, den éischte Mee stattfannen, an zwar am Neimënster. Dat heescht, wéi schonn déi lescht zwee Joer, mengen ech, hu mer dann déi politesch. Éischt Mee ried och am Neimënster selwer, an zwar um 11 Auer, an Dir sidd alleguerten invitéiert ze kommen op d'Ried. Déi dierft Der dann och matkréien, mee Dir kënnt awer och dono mat eis e Patt huelen, well dono geet et dann lass mam Apéro a mat de Concerten a mat dem Fest vun de fir d'Familljen a vun de Kulturen a mat deem ganz flotte Programm, wéi mer e schonn all déi Jore kennen. De geneeë Programm kënnt och elo an den nächsten Deeg eraus, mee wichtege Message ass awer elo, Dee politeschen Deel fënnt och den éischte Mee selwer statt. Am Neimënster selwer um 11 Auer ass do d'éischt Meeried. A mir hunn eise Kongress geplangt. Du weess net, ob een dat hei muss soen, mee ganz kuerz, De Rebell huet jo all e puer Joer e Kongress an eisen nächste Kongress fënnt den 28 an 29 Mäerz 2025 Start. Kënnt Der Iech schonn an den Agenda notéieren. Mee bis dohinner ass nach, nach vill Zäit. An dann hu mer e puer Interna nach. Mir hunn eng Rei Ännerungen, well Leit fortginn oder an d'Pensioun ginn oder réckelen. An nei ass op jidde Fall, dass de Pit Bach, deen elo ëmmer zoustänneg war fir d'Syndikat Gesondheet a Sozialwiesen, elo am Departement vun der Sécurité sociale vum OGBL wäert wierken, zesumme mam Carlos Pereira, deen Der alleguerte kennt. A wäerten si dat Departement elo weider opbauen? An do komme vill Erausfuerderungen op eis duer an der Zukunft. A mir si frou, dass de Pit deen Challenge do ugeholl huet. Dat mécht, dass awer de Syndikat Santé elo en neien Zentralsekretär kritt. Dat ass de Smail Sulic. Hie war Secrétaire central adjoint a gëtt elo responsabel fir d'Syndikat vun der Santé. Dann hu mer nach eng Nominatioun zum Secrétaire central vum Christophe Rewenig, dee fir d'Services publics zoustänneg ass, a vum Manon Merison, wat fir d'Aviatioun zoustänneg ass. Voilà, dat sinn och Décisiounen, déi de Comité national vum OGBL muss a kann an däerf huelen. An domadder hu mer dann eise Comité national, mengen ech, ofgeschloss. Voilà, da si mer da, wann ech mengen, dat do gëtt awer eng kuerz Pressekonferenz dann. Sprengt et all Grenzen? Geet nach? Voilà, ech soen Iech op jidde Fall elo emol e grousse Merci fir Äert mat Nolauschteren hei an Är Gedold. An ech kucken enke meng Kolleegen, ob ech iergendeppes vergiess hunn, well et kënnt emol vir bei deene ville Matière, gesäit net esou aus.